Avuxeni va vayingiseri hinkwenu ka n'wina loyi a mi pfuxelaka khosa i teleti khosa hi mavonakule hi mina xingwingwa vusiku hi mina wu tamba hunguva ni lumbeta tilo hi mina nkhovo ta vanhu hi mina wu dya tihlampfi tlhe ni twala mi ri tona mina ndzilo wa ndzhongo dyambu ra mumu ni ri eka n'wina hinkwenu la mi nga kona na tshemba mi hlayisekile mi le ku tiphineni hi nongonoko lowu um namuntlha hi ta vulavula hi hi rin'wana ra rito leri ri tirhisiwaka ngopfu hi vatsonga vo tala kahlekahle ni nga ku vatsonga hinkwavo hi mhaka ku hava mutsonga loyi a nga ri tirhisiku ku hava mutsonga loyi a nga ri tiviku rito leri na vanhu hinkwavo lava nga akelana na vatsonga kumbe lava tivaku vatsonga kumbe lava tivaku ririmi ra xitsonga i rin'wana ra rito ro sungula sungula va tiva rona rito avuxeni kambe rito leri i rito leri xanisaka vanhu vo tala ngopfu ngopfu Vatsonga hi voxe ku xana rito avuxeni ri vula yini? Rito avuxeni hi ri tirhisa loko ku te yini? Rito avuxeni ri tirhela yini? Vanhu vo tala va na ku pfilunganya ku twisisa tirhiselo ra rito avuxeni ngopfungopfu laha vo tala va tshembaka ku rito avuxeni ri tirhisiwa na mixo ntsena. ni na hungu ro biha ka siku ra namuntlha rito avuxeni a hi rito ro tirhisiwa na mixo ntsena hi mhaka ku rito avuxeni i rito ro losa vutsonga vutsonga i vutsonga nkarhi wun'wana na wun'wana wa siku siku rin'wana na rin'wana ra vhiki siku rin'wana na rin'wana ra n'hweti n'hweti yin'wana na yin'wana ya lembe mutsonga i mutsonga mixo nhlikani ndzhenga madyambu maxuxu vusiku kumbe vurhonga kumbe mahlambandlopfu. Mutsonga i tshama a ri Mutsonga. Rito leriya ra ku avuxeni i ro themendhela kumbe i ro losa Vutsonga. Hi ndlela leyi, loko hi ku avuxeni hi huwelela hi ndlela yo xixima evuhumadyambu, eVutsonga, eVurhonga evurhonga kumbe evutswa hi rho rito ro huwelela evutsonga lebyi hi ku huwelela mheho liya ya vutsonga mheho liya ya vurhonga ya vurhonga ya vutswa inaka lexi endlaka ku vanhu va twa nga ku rito avuxeni ri tirhisiwa ni mixo ntsena i mhaka ku eminkarhi yo tala na mixo hi laha vanhu vo tala va nga se vonanangiki kona xo sungula loko munhu u nga siza u n'wi vona esikwini eka hina vatsonga a ku ri ku huwelela hi ku xeweta vutsonga lebyi ku avuxeni hi komba mheho leyi hina vatsonga hi fungaka hi yona mheho leyi hina hi tiphataka hi yona van'wani va nga ku um na loko vatsonga a nga va nga tshami vuxeni va tshama edzongeni ku fana na lava nga afrika dzonga hikokwalaho ka yini va tlhe va ku avuxeni ina va nga vutisa tani ku Eka xivutiso xin'wana na xin'wana lexi langutaka ingaku xi humile eka mongo wa mhaka, ku na vutlhari byi nga tumbela. Kokwalaya hi ko ku kombaka kahle ku Vatsonga a va na mhaka ku va le ka mheho yihi ya misava, va le ka mheho yihi ya tiko, va le ka tiko rihi ra misava, va huwelela avuxeni. Avuxeni i rito ro huwelela no themendhela no losa Vutsonga bya Vatsonga. Ina ka, na loko vanhu va vonane na na mixo va vulana avuxeni avuxeni avuxeni loko va vonana na nhlekani xana va pfumeleriwa ku tlhela va tirhisa rito avuxeni ke? Ina va pfumeleriwa hi mhaka ku Vatsonga a va karhali hi Vutsonga bya vona Vatsonga va nge karhali hi Vutsonga bya vona hi yo mhaka ya endlaka mi pfa na tshemba mavatwa van'wana va ku a ku avuxeni nakambe hi mhaka ku va ke va vonana eka xiphemu xin'wana hi xa siku hi yo mhaka van'wani vayingiseri mi hlamala loko mi kuma vanhu va hlanganile kwalomu na vusiku mi va twa va ku avuxeni ivi mi mi nga twisisi mi endla nga ku vanhu lava vo ka va nga voni ku i vusiku vanhu lava vo ka va nga languti nkarhi va vona ku dyambu ri perini i vusiku e-e va vona vanhu lava va vona nkarhi ene va vona ngopfu vanhu lava vanhu lava xa vona i ku a va rivali ku losa ku themendhela no huwelela vutsonga bya vona hi ku vitana mheho leyi vatsonga va fungaka hi yona ku nga mheho ya vuxa ana ke vutsonga i vuxa hi byo vutshwa hi byo vurhonga hi byo vurhonga lebyi ku nga marito lama ma vulaka xilo xin'we ma ngo vuriwa hi ku hambana hi ku ya hi miganga leyi vanhu va rixaka rero va kumekaka ka yona na ku ya hi ntolovelo wa ndzin'wana leyi va vaka va vulavula yona ni na ku tshemba ku nongonoko lowa namuntlha lowu wu ta tisa njhekanjhekisano e mpfilunganyo kambe eka van'wana u ta tisa e ntwisiso hi ku ana ke va ko lava se a va twa vanhu va huwelela avuxeni ku ri nhlikani ku ri ndzhenga ku ri vusiku va nga twisisi ku i mhaka muni Xivangelo hi xo lexi maxaka, vanhu lava vo ka va nga tivi nkarhi vo tiva vutsonga bya vona va nga ri hi ku mutsonga a nga faneli a nga ha vi mutsonga loko ri xile loko ri ni nhlikani loko ri vusiku e-e mutsonga i mutsonga eka nkarhi wun'wana na un'wana wa siku Lexin'wana xi endlaka ku van'wani va chava ku tirhisa rito avuxeni na nhlikanhi na ndzhenga na madyambu nkarhi wun'wani swa endleka ku ri ku chava ku rito leri ra va tsundzuxa eka vutsonga bya vona xin'wana hi lexi vanhu lava va vulavulaka Xitsonga kambe vona vumbirhi ka vona va nga ri Vatsonga. va na xona xivangelo xo chava ku tirhisa rito avuxeni na engeta vanhu lava va vulavulaka xitsonga kambe vona va nga ri vatsonga va na xona xivangelo xo va nga chava ku tirhisa rito avuxeni hi mhaka ku rito avuxeni ri ni nga ku ri fana na rito leri vanhu va va ri tirhisaka eka mhamba ya vona ya le mutini i rito leri vatsonga va ti huwelelaka va ti themendelaka va ti losaka hi rona ya twisiseka ku vanhu lava va nga hava vutsonga eka vona na loko va ri va vulavula va ririmi ra xitsonga swa swa twisiseka na loko va ri chava rito leri maxaka ni na ku tshemba ku nongonoko wa namuntlha um wu ta va wu pfule vutlhari eka van'wana wu ta ve wu pfulele e nkhuluko wa vutivi eka van'wana eka van'wana nakambe wu ta va wu pfulele e nkhuluko wa vutitwisisi bya vutsonga lebyi ni ku eka n'wina maxaka hinkwenu avuxeni